Jien qed ngħidlek, tajt ta' tispjega kemm jista' jkun ċara ta' xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar inti bħala bniedem adult indipendenti fil fl-indipendenza tiegħek daħat ma sfurzak, mhm. tħalt fuq l-internet, U għamilt stqarrija, ktibt stqarrija li inti taf l-internet sħat tibqa' mhm. hemm għal dejjem, ġiri ma ħarġx fi pjazza waħda, ġiri u inti sħaqtek. Jien informat li l-kap tal-PN ta' assigurazzjoni li kieku kellu jkun Prim Ministru kien ikun dispost jirrakkomanda loti tal-proklama f'dan il-każ. Dana fil-kuntest ta' Jien infurmat li qabel bdiet l-ikla, il-Kap tal-PN ittieħed fil-ġenb minn dawn iż-żewġ iqraba li semmewlu s-suġġett tal-proklama.
X'data kienet dik? Id-data ta' din l-istqarrija kienet jidhirli xi t-tieni jum ta' Mejju. Hemm aħna. It-tieni jum ta' Mejju.
Daka kien, daka kien, jiena kont kwiet, kont kwiet minn dakinhar tal-elezzjoni, sakemm Minkejja li kelli ħafna emozzjonijiet ġewwa fija minħabba dak li kont għaddejt minnu, għax kienet ilha ġejja, forsi issa niftaħ tieqa żgħira ma rridx ndum għax ma rridx nitkellem fuq dawk l-affarijiet għax iweġġgħuni ħafna. Però kont kwiet sakemm dakinhar tal-ewwel ta' Mejju ħass il-kap tal-. Partit Nazzjonalista jgħid kliem to the effect illi jiena kont skadut. Kont kwiet ħafna. Hemmhekk imbagħad infaqqgħet il-bużżija. Hemmhekk imbagħad bdejt nara l-aħmar bħal u allura imbagħad infqajt. Tajjeb kont ili nżomm. Kont naf ta' Diċembru, jiġifieri f'Diċembru stess u ma tkellimtx. Kont naf b'affarijiet oħrajn fil-konfront tiegħi, ma tkellimtx biex ma nagħmilx ħsara proprju lill-partit. Qed tgħid illi jekk nista' nagħmel sommarju niddistilla dak kollu li qed tgħid, inti inti sħaqt, mela, jiena kont ili nżomm ġewwa għax il-partit kien ilu iwarrabni, kien ilu jagħtini evidenza li lili ma jixtieqnix hemmhekk għax lili kien iħoss li jiena peace. Hekk rid il-Labor.
Sewwa. Il-Partit Nazzjonalista hemm mexxit il-Labor. U mbagħad daw is-suspetti kollha tiegħi ġew iffundati għax jiena fil-fatt ma tlajtx. Meta ma tlajtx u l-kap tal-partit ġi mistoqsi jisma' Jason għalfejn ma telax. Da bażikament fi ftit kliem qal li Jason Azzopardi huwa politiku skadut. Inti rrabjajt. Correct. U din kienet l-ewwel kritika tiegħi fil-bidu ta' dan il-podcast, irvellajt u r-reazzjoni tiegħek kienet ħajja skadut ħalek kemm jien skadut. Bernard. U għatlu. Brit nuri xkont naf. Li format. Kont ilaf minn Diċembru, kienu qalu li żewġ minn nies differenti, totalment differenti u nafu kol persuna oħra li kienet taf b'dak li kont naf jien. Fuq din, ġviri, inti kont ilek taf minn Deċembru? Yes.
U għalfej tkellimt wara l-elezzjoni? Biex ma mhux sara l-partit. Għalek.
Imma ma taħsibx li. Zammejta ġofija.
Imma Jason. Taf kemm kien diffiċli. Bħala bniedem li għala bibi mill-partit

lejn il-pajjiż. Allura, però però tliet xhur qabel elezzjoni, tliet xhur qabel elezzjoni ma no, kont għamilt eżami tal-kuxjenza u ma stajtx għad tippreferi nżommha ġo fija għaliex għaliex ma rridx illi nitkellem il-Partit Nazzjonalista jitlef l-elezzjoni u waħħlu fija Li jiena ħabba fija allura għad ħa nżomm skieket, nibqa' leali lill-partit, bqajtha mill-house visits, kont naf li mhux se, jiena fil-kampanja elettorali by the way laqqas biss dehrt imkien, imkien, u allura. Yes.
It wasn't an end. Well the end was, I don't want to get blamed għal dak li ħa jiġri, traġedja tal-Partit Nazzjonalista. Kont ismagħni ftit, ma kontx. The means is I will keep quiet about very high High corruption.
Isma niftit, kelma korruzzjoni ma naħsibx li hija korretta tant. Però, però, e ngħidu illi kienet konversazzjoni illi qatt ma missa saret. Ħalli nkun attent ftit. Ifhem il-pożizzjoni tiegħi, ora? Kif tkellimna. Mela, e ngħidu konversazzjoni qatt ma missa saret. Fl-ewwel ta' Mejju, tinsix ukoll, ma konħsibx li taf. Fl-ewwel ta' Mejju, Meta meta ntqal l-għada kien sa jew l-ewwel jew it-Tnejn ta' Mejju, kienet saret laqgħa tal-Kumitat Kunsill Amministrattiv tal-Partit fejn kien hemm diskuss jien u kien ħa jibda l-proċess biex jiena nitressaq quddiem Bord ta' Dixxiplina. Fl-ewwel ta' Mejju fuq liema bażi? Jew l-ewwel jew it-tieni ta' Mejju. Għandu jkun fuq din, m'iniex ċert. Eh, le, mela. Għandu jkun fuq din. Ara, fit-tieni, fit-tieni ta' Mejju ta' Mejju. Mela fit-tieni ta' Mejju kien.
U nerġa' ngħidlek, dakinhar kien hemm uffiċjal tal-partit li llum għadda l-ħajja aħjar. U kien qalli ċertu affarijiet ukoll li ntqalu. Anyway, cut a long story short, Jiena kelli kontra qalbi allura nagħti r-riżenja tiegħi mill-partit li nħobb li hija parti minn ħajti, dik hija d-dar tiegħi, inħoss, imma anyway. Id-dilemma tiegħek dak il-ħin x'kienet li jew tissostanzja dak li qed tgħid. Għaliex kieku jiena qdert quddiem il-Bord ta' Dixxiplina, jiena qatt, qatt u qatt ma kxift sors. Never! And I will never do it! U allura biex jien niddefendi u nibqa' nipproteġi s-sors tiegħi. Din kienet ikla ta' sitta min-nies. Let's be frank here. Kienet ikla ta' sitta min-nies. Wieħed minnhom Bernard Grech. L-ieħor xi ħadd jibda bl-O, l-ieħor xi ħadd jibda bil-B, it-tnejn l-oħra huma ragħba ta' Yorgen Fenech li mhumiex parti terġa' mit-Thomas Group, jiġifieri jiena li jiena l-għanda ta' ġifieri ukoll wasalt għalihom kollha kważi daw għajr persuna waħda li huwa l-aħħar persuna li bejniethom kieku nsaqsihom Ma saqsejthomx, għeduli dak kien il-persuna. Xi ħadd minnhom tkellem. Jiġifieri is-sors kienu jaslu għalih min hu. Jiena ma nieħux chances. Once li persuna tkun fdatni b'xi ħaġa, jiena nidħol fin-nar come what may. U allura ma ridtx nipperikola u allura ddeċidejt illi I take that step. Tista' ma taqbilx miegħi, batejt. Bernard Grech postu bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista? Ismagħni ftit.
Hemm ħafna Di m'għandhiex affarijiet. taqsam mal-ġuri. Iva. Sewa Hemm li- ħafna affarijiet li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ jirrifletti serjament fuq mhux biss il-kap. Mhux biss il-kap. Imma jekk il-kap qed jagħmel dat tip Mhux biss ta' il-kap. Isma' li ftit.
assigurazzjonijiet. Isma' li ftit. Jiena m'għadnix fil-partit u allura m'għandi ebda dritt noqgħod ngħid però hemm bżonn li wħud mid-deputati tal-Oppożizzjoni ixammru ħafna l-kmiem għaliex ma jistax ikun ikollok deputati li f'sena waħda ma jagħmlux PQ waħda, deputati li ma jagħmlux aġġornament wieħed, deputati li ma jagħmlux konferenza tal-aħbarijiet waħda, jien m'ilux kont kont kont qed nitkellem ma' xi ħadd direttur ta' kumpanija kbira u ma kienx jaf ġenwinament min huwa l-kelliem tal-Oppożizzjoni għal suġġett importanti ħafna. U allura Allura, biex ma nippersonalizzawx fuq Bernard Grech. Bernard Grech huwa l-kap iġġor l-ikbar responsabilità. L-ikbar responsabilità. Il-kap dejjem isma' ftit. Isma' ftit. Il-kap tal-partit u minnu dejjem ikollu responsabilità kbira u l-ikbar responsabilità. Però, però, però mhux hu biss. Mhux hu biss. Hemm ftit deputati li qegħdin jaħdmu b'ilsinhom barra jaqilgħu f'wiedhom mit-Tnejn sal-Ħadd. Meta Bernard Grech jiċħad kategorikament li qatt tkellem dwar il-proklama, Bernard Grech qed jigdeb?
Jien m'għandix l-istess informazzjoni. Tajjeb, u this was May of last. U bejn is-sors tiegħek u bejn Bernard Grech, il-min temmen? Ma kelli s-sors wieħed, kelli tnejn. Ġiri tajmen il-sorsi, ġiri Bernard. Issa, pero, pero, issa. Issa, li għiddib.
Issa, issa smani ftit, issa smani ftit. Jina meta kienaw ehm, Robert Aquilina u ek, mhm. li huwa kollega u ħabib tijak. Yes. Jiena Robert għadtlu, semmejtilu di, għadtlu isma' intom kif ir-Repubblika xilja daqshekk importanti, daqshekk fundamentali bħal di, timxu fuq kollox I mean il-Rosienna anke fuq il-larinġ għadtula. Kif di ma sostux warajha? U Robert Aquilina, intom dik hija direct quote minn Robert Aquilina. Bejn wieħed u ieħor qal li, Jien iċċekkjajt personalment u ċertu affarijiet wasalna għall-konklużjoni li m'għandniex immissuha l-ħaġa, imma ddeċidejt li mhux ħa mmissuha għax milli jidher l-affarijiet ma ġrawx b'dak il-mod. Jekk kien hemm evidenza biex nuru li hi vera konna nitkellmu u nikkundannaw il-PN. X'ħin iċċekkjajna iktar fil-fond sibna li kien hemm dubji dwar Jekk hux veru jew le. Yes, it's a direct quote. Sewa. Jiġifieri, Robert Aquilina, li huwa ħafna qarib tiegħek, li naħseb inti moralment ma tiddubitax, qed jgħid li l-affarijiet mhux kif għedt inti. Jiena ma smajtux, però qed naqra hawnhekk, illi hu qed jgħid hawnhekk illi Meta ċċekkjaw, I am not privy fejn iċċekkjaw qatt ma kellmuni biex inkun on the safe side. Qatt ma ġejt mitlub nagħti verżjoni jew kif u come. Jiena nerġa' ngħidlek dak illi għadt. Hemm ċertu affarijiet illi jikkorroboraw dak illi jiena, però ħa nieqaf hemm għaliex ma rridx nerġa' mmur lura l-episodju ikrah ħafna Illi lili weġġagħni u lili ħoloqli diffikultajiet kbar interni. U dik mhux se tuġibir, jiġifieri.
Min għadlek illi s-sorsi tiegħi. Li jekk Bernard Grech għandux jibqa' il-kap tal-Oppożizzjoni jew le. Mela, tlaqna?